Merħba tfal! Kif intom? Ħudu ħsieb ta'. Llum erġajna ltqajna fid-dar tagħna biex nagħmlu prayer space oħra. Il-prayer space tal-lum jisimha Platt Vojt. Għal din il-prayer space għandna bżonn platt vojt tal-karti, għandna bżonn biro, Għandna bżonn stampi li fuqhom ikun hemm ikel. U li ħa nagħmlu huwa hekk. Ħa nagħlqu ftit għajnejna u nimmaġinaw l-ikel favurit tagħna. U waqt li nkunu qegħdin nimmaġinaw l-ikel favurit tagħna, Ħa naħsbu ftit fit-togħma tiegħu. Kemm inkunu kuntenti tfal u meta jkollna fil-platt tagħna l-ikel favurit tagħna, forsi xi platt spaghetti imħawwar tajjeb, xi ħobża imħawra bit-ton taż-żejt, biż-żebbuġ, bil-kappar, eċċetera. Eh, forsi xi platt imħawwar bil-patata. u l-laħam, forsi xi plat bil-frott. Imma sfortunatament hawn ħafna tfal u nies illi m'għandhomx ikel bżejjed xieklu. Għalhekk li se nagħmlu waqt li naħsbu ftit fuq li kell li niklu aħna. Ħan naħsbu wkoll f'dawn in-nies illi m'għandhomx ikel biżejjed U bħalissa fis-sitwazzjoni li nsabu d-dar fiha, ħafna nies lanqas jistgħu joħorġu biex jixtru l-ikel u forsi lanqas għandhom biżżejjed ukoll flus biex jixtru l-ikel neċessarju. Għalhekk, waqt li ħankunu qegħdin naħsbu fuq il-platt tagħna, ħa naħsbu ftit ukoll f'dawn in-nies. Ħa nagħlqu ftit għajnejna u nitolbu 'l Alla jipprovdi lil dawn in-nies l-ikel tant meħtieġ, kif ukoll biex jdawwal nies oħra, mexxejja tal-pajjiż, nies illi għandhom kumpaniji, biex joffru l-għajnuna tagħhom u jipprovdu l-ikel tant neċessarju lil dawn in-nies ukoll. Issa ħa nagħmlu hekk. Tistgħu intom taqbdu dan il-platt f'idejkom sewwa, il-bajro, Issa jew mill-istampi li tkunu sibtu tal-ikel tistgħu twaħlu hawnhekk fuq il-platt. Jew inkella tistgħu wkoll tpinġu l-ikel favorit tagħkom. Issa jiena inħobb ħafna l-frott, sewwa. U ħa npinġir ftit frott. U meta npinġi l-frott fuq il-platt tiegħi, ħa nikteb talba għal dawn in-nies. U jekk tridu wkoll, iktbu talba ta' ringrazzjament għall-ikel illi jkollkom intom x'tieklu. Issa nistidinkom tfal biex intom ukoll id-dar tagħkom waqt li tkunu qegħdin tieklu taħsbu ftit ukoll f'persuni li m'għandhomx ikel u forsi taraw kif ukoll tistgħu tkunu mezz li tipprovdu dan l-ikel neċessarju ta' kuljum għan-nies li tafu li m'għandhomx. Forsi xi ħadd joqgħod viċin tagħkom, forsi xi ħadd minn tal-familja tagħkom, forsi xi ħbieb, u tipprovdu xi ikel lil dawn in-nies ukoll. Nirringrazzjakom tfal ta' talli toqogħdu attenti taraw il-prayer space u tagħmluha wkoll għax naf li ħafna minnkom qegħdin tagħmlu prayer space u tibgħatulna ritratti ta' dawk li tkunu qegħdin tagħmlu. U insellmilkom u nerġgħu niltaqgħu darb'oħra biex nagħmlu prayer space oħra flimkien.